taýýarlap bilmedigi üçin ahyryn derejä mejbur bolany üçin birkança gün öňje olar özlerine asypdyrlar. Köp bir gynanjy halat, köp bir sykyjy halat, köp her bir ynsanyň ýüreginde we ihsasy bolsa, wyždany bolsa, her kimde bolsa, eger-de bu hadysany eşse, onuň ýüregi Ýör we onuň köp bir gyn durumda bolýar. Zamanak bizler bu halaty eşitdik, bu kazyýany eşitdik. Köp bir gynandyk, köp bir üzüldik we elimizden bir naçe çekildi bolsadam şu ýardan bizler aýtdyk, bulary ýetişdireli. Alla üçin, Allanyň ýoly üçin we sawap üçin. Umyt etýän bizleriň bu etjek Kömegimiz belki-de olaryň gamyny öňki halatyna getirmez we gamyny kemeltmez we atalaryň ol çagyrjaklaryna belki-de ýangyn gowuşdyryp bilmez. Emma indi mundan buýan üzülmegi üçin, üzülmedigi üçin, indi mundan buýan adakal bir azrak, bir ganja günde bolsadam rahat ýaşamak üçin biz düşündik ki, bir azrak. Olary peýdaly bolarmyka diýip umyt etýän biziň ýardamymyz Alla ýolunda etýän ýardamymyz bulara ýagşy tamamlyga sadaka bir kanca günde edip bilseler bir poçtak şekilinde geçirip bilsek diýip we ol her dostlarymyz gizli ýolda bu aýla kömek etmek isleseler hatman Türkmen FM wesile olar kömek edip biler hatman biz WhatsApp nemberimizi we email adresimizi sizler bilen paýlaşarys.

Biraz habar bolduk bir iki üç gün öň köp gynandyk. Köp bir gaty bu halat bu durum.

Olar aýrylan men. Aýran soň şol ýerde tapdy. Korkýaryn men öldürdi ama meni palan edi ama bir örse de şöyle çapyp şu ölmezden daňy töre bir çap barýar tek

Dogany aýyrdy muny. Mhm. Şu Batyr- güzeran zaýyplykdan Hawa. işem bolman. Hawa, aýrylansoň sen birki sapar ol buly görüp meni goş diýibem ýördi, özüni seçip nebsini bilen ýokdy. Ha. Hawa. Zat topdur. E, Näme islegiňiz bar siziň mana başga bir käbir türkmeniň baýlary bolsa, zady bolsa siziň sesiňiz bizler olary ýetir- ýetireli. Hem Eger şulara islegiňiz gaýrat bol- ediň ana bir kömek edip duruň janynem gelin. Ana Sagyry galdy-da Näbilsul howulda. Edere hiç kimi ýokdy. Haw, hiç kimi ýok. Ana ol. Bir aýrylan doganam Iran gitdi. Iran gidenem bir ýigrimi gün bolandyr. O ýerde oşa metjidiň ýanynda bir dogan bar, onam Güleranda yzapa zat ýok, bulara berip durara.

Hiç zat ýok şularda. Hawa. Bularyň başyna nähili bir kazyýa geçdi şony gürrüň Bir kazyýa berseňiz. geçdi bulaň başyndan bir juwan oglan mysaly aýtsam hiç bir ýanak bolan ýok. Ýetdi otuz sekiz ýaşyndaky juwan oglan. Şundan özüni özüne halyk şuna saýlap goýdy-da hemmäniň ýüregi ýyky. Wakyýan ajyly bir halat. Bu kişi näçe ýaşynda tu näçe öwlat galdy ondan? Iki ogul bir gyz galdy. Bular 37 38 ýaşyndaky tuwan oglandy da. Şundan kazyýa bolup bir bir müşkil geldi de elbetde huda tarapdan gelendir ýa bir billere ömrümizde şoň ýerinden köp ýüwürdik köp çapaladyk şuna.

On üç on dört ýaşyndaky öwlady bar olam ana näme Tamam ol häli çagada. Ulag gitdi mana düýn biriniň eşegini al borduna. Bile ulag geler aňyr. Selamüleýkum. Bu gün ýigrimi dört ojak iki müň ýigrimi iki. Şu an biz Selçuk köýündeýiz.

Awazi Türkmen Radio FM-iň diňleýjileri we hazir bizi YouTube saýfamyz we Facebook arkaly görýän dostlar, umyt edýän hazirçeli bernamany görüp diňlän bolsaňyzlar. Görşüňiz ýaly biz Şibilgan şäherinden gitdik Ulustwal Li Hojidikko we Kete Saltyk obasyna görden bir türkmen aýlalaryndan biri familýalaryndan biriki has-da olar Kömege zerureti bar eken we Türkmen FM tarykdan birazrak bolsadam biz ýardym olary ýetişdirdik. Umyt etýän biziň beren ýardamymyz hazakgal kança günlük bolsada olaryň kynçylyklaryny ortadan galdyran bolsady. We bu ki biziň owalyn bernamamyz ýani il derdi atly bernamamyzdy. Bu bernamamyzyň inşallah dowamy bolar we gelejil.

Facebook saýfamyz arkaly hem diňläp görüp bilersiňiz. Ýene bir Namacheli her birekleňize Beýik Allatagala tabşyrýan her ýerde bolsaňlar sag-amanlykda ýaşaňlar.